Insellmulkom, kif qed taraw miegħi hawnhekk għandna lill-Membru Parlamentari l-Onorevoli Ivan Bartolo. Grazzi talli lqajt l-istedina tagħna. Ehm, għandna xi domandi wkoll ehm, għall-Onorevoli Bartolo rigward l-emenda tal-IVF. L-ewwel mistoqsija tagħna hija x'taħseb fuq l-IVF. Ekku, jina naqbel 100% dwar l-IVF, dika kienet liġi li Partit Nazzjonalista fl-2012 kien ressaqha hu u aħseb fl-opinjoni tiegħi nażżarda ngħid li kienet perfetta. Bla dubju ta' xejn hija xi ħaġa sabiħa għaliex l-IVF hija xi ħaġa favur il-ħajja. Ħasra illi anki dan l-aħħar dwar dawn l-emendi li għaddew ikun hemm min iħallat illi aħna pereżempju kontra l-IVF. Ġifieri fost oħrajn jiena irċivejt ritratt ta' persuna esponenti mill-Labour Party li jafha kulħadd u li eh, dal-persuna b'ritratt ma' tifel miegħu, bat qalli ara ħabib, inti votajt kontra din il-ħajja. Kiku li kien għalik dan it-tifel ehm, ma twilitx. Jiena fissirtlu qedlu le. Qedlu mhux dik, mhux dak il-każ, bdejt meta spjegajtlu l-ħaġa, ehm, spiċċa jagħtini raġun. Ehm, Ġifieri eh, tajb anki anki grazzi għalikom ehm, għal PM News illi illi pratikament tajb illi twaslu dal-messaġġi biex verament dak li ġara fl-emendi tal-liġi tal-embrijun il-poplu jkun informa taħjar. Ekku, fil-fatt ħan itluna iktar fid-dettal. Għaliex ħassejt li kellek tivvota kontra l-emenda il-ġdida li ġiet proposta mill-gvern? Jiġifieri l-emenda li inti votajtu u intom ivvotajtu kontriha mhux l-IVF, jiġifieri dik hija punt importanti ħafna hawnhekk. Imma għalfejn din l-emenda? Ara meta meta ċara li meta hemm PGTM, jiġifieri meta hemm tbagħbis fl-embrijun, meta inti qed tagħżel tiġà tiġà hemm il-qerda tal-embrijun u jiena kif spjegajt anke fl-introduzzjoni tiegħi jien favur il-ħajja. Bla dubju ta' xejn, meta inti għandek aħna aħna bħala Partit Nazzjonalista għamilna emendi u l-emendi kienu tajbin u anke nieħu l-opportunità li xħadem ħafna fuq Dr. Sifil Spiteri, eh, kollega tiegħi, però però eh, il-gvern maċċettax l-iktar emenda importanti. U allura jekk ma taċċettax din l-emenda, l-oħrajn huma kożmetiċi, huma superfiċjali. U għalhekk jiena ħassejt li għandi nivvota kontra dawn l-emendi. Eh, ma naqbilx. Eh, ġejna patta għal dak illi bdejna fil-bidu, ġifiri jekk aħna fil-bidu edna aħna eh, maħniex ser nivvotaw minħabba dir-raġuni, prattikament permezz ta' din l-emenda, qisu eh, speċi tlifna dak li jedna u morna lura għalli konna. U allura kieku jien fl-opinjoni tiegħi ehm, wassalna messaċċar anke bħala oppożizzjoni illi aħna kontra ehm, mill-bidu sal-aħħar ta' din il-liġi kienu joħorġu aspetti oħra. Però sfortunatament l-aspetti deret ħarġet prattikament ehm, li huma affarijiet li mhumiex importanti, li l-Partit Nazzjonalista maqsum, li l-Partit Nazzjonalista ehm, eh, miġġildin bejnietna, ma fil-verità, ġifieri kulħadd għandu l-opinjoni tiegħu, jiena nistma il-min għandu opinjoni differenti minn tiegħi, rita għaliex hekk għandu jkun.
Ġifieri, ġifieri prattikament fil-Labour Party, xinħana ħana nitkellmu, ġifieri jiena insertajt persuna, insertajt deputat li pratikament għandi kuntatti, ħbib ma' kulħadd, nitkellmu, niddiskutu. Eh, Fil-ibe parti kien hemm iħassu skomdu, kien hemm ma ġiex. Imma laqas laqas ħadd semma xejn. Ġifieri ġirrita eh, importanti ħafna illi mhux importanti għax ma ġiex kella il-liġi aħna qed nitkellmu fuq il-liġi, liġi importanti illi Qegħdin nitkellmu fuq ħajjiet, fuq ħajjiet tal-għażla jien qed f'Partit Nazzjonalista li aħna il-Partit Nazzjonalista jien jien onestament kien jiġbidni u għadu jiġbidni għal fatt li aħna partit tal-ġustizzja soċjali, aħna partit illi wieħed mill-mottos tagħna sabiħ biex ħadd ma jibqa' lura. Motto ieħor interessanti huwa opportunitajiet indaqs u allura b'din il-liġi jien nista' nagħżel għax inti m'intix b'saħħtek allura inwaddbek fil-friża għal eternu. Ekku.
Fil-fatt it-tielet mistoqsija rigward l-embrijuni ffriżati. Skont l-opinjoni tiegħi tiegħek dan se jġib periklu għall-futur tal-embrijuni ffriżati u li eventwalment jispiċċaw li qatt ma jiġu impjantati. Jiġifieri Fl-opinjoni tiegħek x'se jwassal issa li ħa naslu f'dak l-istadju? Aħna dak huwa suġġett mediku u aħna jien bħala bħala mhux bħala deputat din id-darba bħala Malti, inti bħala Maltija, aħna għandna nħallu kollox f'idejn il-mediċi tagħna. Jiena nemmen illi t-tabib mediku, il-professur mediku qiegħed hemmhekk biex isalva l-ħajja, qiegħed hemmhekk biex jagħti ħajja aħjar, biex jagħti ħajja b'saħħitha, qed nitkellmu fuq kreatura vulnerabbli. Meta inti kont tarbija Rita, int kont vulnerabbli. Meta jien kont tarbija, jien kont vulnerabbli. Aħna kellna bżonn il xi ħadd biex ikabbarna, jisqina, jitmana, U fil-fatt illum għad li għaddew is-snin aħna dak li aħna u aħna nħallu fidejn il-professjonisti, fidejn il-mediċi u nemmen illi jekk inti tħalli fidejhom aħna f'pajjiżna għandna mediċi li huma eh, huma jafu x'qegħdin jagħmlu u jiena nħalli fidejhom biex ehm, iva ikomplu jisħqu illi dawk illi huma fil-friża ma jintremewx, numru ma jikbirx, hemm 388. Ġifieri aħna qegħdin nitkellmu fuq kreaturi illi pratikament min jafx se jsir minnhom dawn. Ekku.
Issa ħnaddu għall-ewġenika, ħafna tjaħsbu li dan huwa l-bidu għall-ewġenika. Eventwalment mard ġenetiku ieħor jista' jiżdied mal-lista. u aktar embrijuni ħa jispiċċaw friżati għal dejjem. X'inhu ħsieb tiegħek dwar dan? Mela, meta titkellem fuq eugenics, ovvjament jiena m'iniex mediku, jiġifieri eh, kombinazzjoni dwar eugenics u jiena nissuġġerilek anke bħala PM News tkellmu ħafna il-Dr. Karl Soler. Karl Soler. Illi huwa u jispjega b'mod eċċezzjonali anke f'dan ir-rigward. Ehm, jiena kombinazzjoni din il-ġimgħa kont anke f'laqgħa ma' Dr. Soler fejn kompla jispjega anke dwar eugenics. Hija ta' tħassib u jiena noqgħod fuq persuna bħal bħal Dr. Karl Soler għaliex Dr. Karl Soler m'għandux aġenda u bla dubju ta' xejn jaf eżattament is-suġġett u jaf x'qed iwassal jaf x'qed jgħid, qed jgħid is-sewwa, qed jgħid il-verità. Jiena meta tkellimt anke ma' moralisti, Jiena meta tkalċina anke meta meta rita meta qabel ivvotajt ehm, f'ċertu suġġetti aħna maħniex qed nitkellmu fuq housing fuq il-ġebel. Aħna maħniex qegħdin nitkellmu fuq ehm, l-Università tal-Amerikani, aħna maħniex qegħdin nitkellmu ehm, fuq il-bidja u sajd, aħna qed nitkellmu fuq il-ħajjiet umani. U allura anke meta jiena tkellimt anke ma' moralisti tkellimt ma' bnedmin illi huma mediċi, tkellimt eh, pratikament ma' bnedmin illi ehm, mhux biss jafu s-suġġett, imma meta eh, jispjegaw lek anke eh, rigward din tal-eugenics, bla dubju jkunu qed waslu dak mhux li rrid nisma' imma dak li hu. U hemmhekk tibda tifforma opinjoni tiegħek u l-opinjoni tiegħi hija mingħajr nerġa' ngħid ma nkun prużuntuż u nwassal il-kelma Iktar milli mill-aspett mediku, iktar mill-lat soċjali, kif tħares lejha? Iktar mill-aspett morali. Mill-aspett morali. Iktar mill-aspett morali. Mhux aspett. Jiena jiena jiena bħala bħala
din id-darba nerġa' ngħid bħala Malti mhux bħala deputat u hemmhekk hemmhekk anke bħala deputat jiena tirrappreżenta lil kulħadd imma fl-aħħar mill-aħħar jiena ma rridx ngħix il-komplament ta' ħajti b'dan il-ħsieb illi jien għamil xi ħaġa morali, laqas ħadd ma jrida, laqas il-bnedmin, laqas il-Maltin. Dak ir-rimors li forsi inti kont nistgħu ngħidu jista' jkun li parti minn min dak il-vot li li tista' twassal għal xi ħaġa bħal din. Ġifieri naħseb dak ir-rimors. Kull azzjoni li ssir ehm, li darba qed nitkellmu dwar vot. Ekku. Anke jekk sempliċement telefonata hemm eh, hemm reazzjoni u hemm ma' kull azzjoni hemm reazzjoni, Eżatt.
Ehm, f'ħafna pajjiżi ġenituri qed jażlu l-abort wara li jkunu saru testijiet ġenetiċi, mhux biss fuq l-embrijun din id-darba iżda anke fuq il-fetu. Jekk isibu xi defett ġenetiku dawn iwaqqfu t-tqala permezz tal-abort. Taqbel ma' dan u x'ser tagħmel biex dan ma jidħolx qatt ġo pajjiżna? Mela, l-ewwel nett, bla dubju ta' xejn jiena fir-rwol tiegħi huwa li kemm jista' jkun aħna ninfluwenzaw il-politiku dak hu x-xogħol tiegħu, l-irwol tiegħu huwa li inti tinfluwenza. Allura jien inkompli iva bil-ħidma tiegħi, inwassal il-kelma, inwassal dak li verament jien. Bla dubju ta' xejn, aħna qabel l-elezzjoni nagħmlu ħafna PR u nitkellmu u nagħmlu posts fuq il-midja soċjali u in-nies għalhekk tagħżlek U jien bl-unuri kollha ngħid għalhekk mort tajjeb fis-sens għaliex in-nies temmen fija, in-nies temmen fija mhux biss fl-aspett soċjali, imma temmen fija fil-valuri li jiena nħaddan. Jiġifieri, jiġifieri, jiġifieri ehm, mela, mela jien mhux qed nittradixxi lil xi ħadd għaliex jiena da kollu u rejtu prattikament anke qabel l-elezzjoni, Jiena ninsab f'partit li aħna partit li l-istatut tagħna jitkellem b'mod ċar li aħna favur il-ħajja mill-konċepiment sal-mewt u allura dik dik tagħmilli kuraġġ u aħna anke bħala Partit Nazzjonalista bla dubju ta' xejn b'wiċċi minn quddiem nitkellem anke dwar dwar dan. Partit Nazzjonalista illum illum, ġifiri meta qed nitkellmu nagħmlu din l-intervista, aħna favur il-ħajja, ġifiri hemm barra anke meta meta ħadna l-vot law kien hemm smajt diversi ehm, ħsibijiet differenti, imma le aħna l-istatut sal-lum għadu favur il-ħajja. Jien jekk jinbidlu ċ-ċirkustanzi, qas inħossni komdu iktar f'dal-pajjiż, f'dal-partit. Jiġifieri, jiġifieri eh, tajjeb li din nagħmlu aċċen għaliha. Mhm. U allura jiena ehm, mhux biss gburi li qiegħed f'dal-partit, imma gburi illi aħna ħanibqgħu nippromovu l-ħajja, se nibqgħu nippromovu ehm, il-ħajja mill-konċepiment sal-mewt. Għad-domanda oħra li inti saqsejtni dwar l-abort, dal ta' xejn, jiena naħseb illi dawn it-tip ta' liġijiet Jista' jkun, kif qegħdin qed nara anki minn sors illi għandi mill-kamp differenti, din hija tieqa għal affarijiet oħra. Ġifieri l-Ministru Fearne dal-aħħar meta saqsewh anke domanda u kważi kważi ġie f'kantuniera qas ta tweġiba meta qalulu speċi x'ser jiġri fuq il-ħajjiet speċi kważi kważi qatlura minna. U jien anke ktibt fuqha, anke fuq media lokali anke dwar dan, fuq portals Maltin. Ġviri, ġviri, ġviri, jiena nittama jgħidulek għaliex aħna uniċi fid-dinja, so what, aħna uniċi favur il-ħajja. Xem ħażin. li aħna nkunu favur il-ħajja nkunu l-unika pajjiż fid-dinja favur il-ħajja x'hemm ħażin. Il-mod kif ġej kif ġejjin ma nafx fejn se naslu, ġifieri jiena naħseb għada pitada jina inti forsi li ta' ma nkunux hawnhekk, għatituna katalog u jgħidulna ara x'tip ta' tarbija trid samra, bjonda, xara ħmar, Għajnejha blu, eh, twila, qasira, ma nafx. Jiġifieri, jiġifieri ma naħsux li hu dak lan tagħna. Jiena meta meta imbabsu man-natura, kulħadd jaf in-natura x'tatik lura. U naħseb eh, ħanerġa' mur għall-ewwel parti tad-domanda tiegħek, naħseb aħna bħala politiċi rridu nagħmlu l-almu kollu tagħna irridu nisħu, irridu nkomplu inwasslu l-messaġġ illi il-ħajja hija sabiħa. Sfortunatament min jiddeċiedi ħafna drabi u għex u qed jagħmel da kollu qed jeqret qed ikun qed jeqret eh, ħajja ġdida għaliex minn għalih li jrid jgħix aħjar, imma anki jien għala volja m'għandix taqsam dan l-emendi mal-abort, imma Issa la semmejt l-abort ħa nidħol fiha u nagħlaq biha. Jien iltqajt ma' nisa illi għamlu abort u mill-esperjenza tiegħi mhumiex xejn xi ħajja feliċi. Allura jien bħala politiku er irrid irrid ma wassalx dan il-messaġġ. Irrid jiena bħala politiku inħalli kollox għaddej Nagħlaq għajnejja bħallikieku qisu ma qed jiġri xejn.
Ekku. L-aħħar punt forsi xtaqt tgħaddi messaġġ għal dawk li kritikaw u għaliex inti ivvutajt kontra din l-emenda. Forsi xtaqt tgħaddi xi messaġġ qasir għal dawk il-kritiċi li kien hemm hemm barra Rita, onestament, jina il-lum issa ġifiri kważi risaq lejn is-sitt sena fil-parlament tidrom, ġifieri fundamentalista, imbagħad ikun hemm anke tajjel personali, Eh, ikun hemm ukoll. Ehm, fil-fatt kellek tajjir personali. Ikun hemm, u ma dik hija xi ħaġa, inti fil-politika aħna maħniex fil-politika biex ninħabbu. Jiena biex ninħab, jekk qed ninħab, nixtri kiosk, noqgħod indur ma' Malta u noqgħod inbeħ il-ġelati. Ġifieri hemmhekk forsi nibda nilħab ma' kulħadd, ma tibux dak fil-politika inti tagħmel x'tagħmel ħataq l-aħħa dejjem. Jiena nistma lil dawk illi huma kontra l-ħsibijiet tiegħi, jiena anzi kull meta jkun hemm xi ħsieb jiena ngħidilhom anke biex niltaqgħu. Ehm, kien hemm anke ġenituri illi għandhom ehm, tarbija bi sfida u jiena mhux biss nissimpatizza ma' dal-ġenituri nħoss għalihom imma fil-prinċipju maħniex naqblu. Jiġifieri x'qed tgħid illi din it-tarbija ta' sentejn li għandha condition qatt ma eżistiet teqrida tneħħiha tażel Niskuża ruħi, imma mhux dak il-ħsib tiegħi, mhux dak il-prinċipju tiegħi. Jien il-prinċipju tiegħi eh, aħna aħna jien minix Alla. U hemm diversi dokumenti illi jispjegaw b'mod tajjeb dan, Hemm id-dokument tal-MFOPD. Din hija l-umbrella tal-persuni b'diżabilità li wkoll m'għandhiex taqsam ma' min għandu kondizzjonijiet. Imma allura dan id-dokumenti ġew moħbija għaliex l-MFOPD qed tgħid jiġifieri b'din il-liġi b'dawn l-emendi ta' dawn il-liġi b'dawn l-emendi tal-embrijun. Jiġifieri Aħna persuni b'diżabilità ħa niġu għas-soċjetà Maltija persuni tat-tieni klassi u għandhom raġun. Jien naħseb u nagħlaq biha għall-introduzzjoni tal-bidu ma kienx hawn informazzjoni biżejjed. u dik tweġġagħni. Mela, grazzi ħafna. Kif stajtu tisimaw? Kif stajtu tisimaw hemmhekk eh, l-Onorevoli Bartolo qasam magħna l-ħsibijiet tiegħu nisperaw nittamaw li għall-inqas il-messaġġ issa darba ħareġ ċar ukoll kif stajtu tisimaw minn fom il-persuna stess dan kollu għal ir-risposti tiegħu għat-tweġibiet tagħna. Grazzi ħafna.